Ӕртыккаг сӕр Зындгонд дын уӕд, рӕстӕджы кӕрон уыдзӕн уӕззау заман, уымӕн ӕмӕ адӕм уыдзысты хиуарзон, ӕхцауарз, хиппӕлой, сӕрыстыр, маргӕвзаг, ныййарджытӕн ӕгоммӕгӕс, ӕбузныг, ӕнӕхуыцау, саузӕрдӕ, Нӕ барон, хахуыргӕнӕг, ӕгъатыр, хиуылхӕцын нӕ зондзысты, хорзӕй цы ис, уый сын уыдзӕн ӕнӕуынон, уыдзысты гадзрахат, сӕнтдзӕф, хъал, Хуыцауы уарзыны бӕсты фылдӕр уарздзысты ирхӕфсӕнтӕ. Сӕхи ӕвдисдзысты афтӕ, цыма Хуыцау нымайынц, йӕ хъаруйыл та йын сӕхи атигъ кӕндзысты. Ахӕмтӕм ӕмгӕрон ма цу. Уыдоны хуызӕттӕ ӕрбаирвӕзынц хӕдзӕрттӕм, ӕмӕ сӕ уацары бахауынц тӕригъӕдты чи аныгъуылди, сӕ алы мондӕгты коммӕ чи кӕсы, ахӕм ӕнӕзонд сылгоймӕгтӕ. Иудадзыг ахуыр чи кӕны, фӕлӕ ӕцӕгад базонын кӕй бон нӕу ахӕмтӕ. Ианни ӕмӕ Иамври Моисейы ныхмӕ куыд лӕууыдысты, афтӕ уыцы адӕймӕгтӕ дӕр сты ӕцӕгады ныхмӕ, сӕ зонд ныззыгъуыммӕ, ӕцӕг уырнындзинадимӕ сын иумӕйагӕй ницы ис. Фӕлӕ сын бирӕ нӕ бантысдзӕн, Алкӕмӕн дӕр раргом уыдзӕн, уыдон ӕнӕзонд кӕй сты, уый, уыцы дыууӕйы хабар куыд уыди, афтӕ. Ды та дӕ цард сарӕзтай мӕ ахуырадмӕ гӕсгӕ, бафӕзмыдтай мӕ цардыуаг, мӕ бӕллицтӕ, мӕ уырнынад, мӕ уарзт, куыд фӕразон ӕмӕ хъӕддыхдӕн, уый. Ды мӕнимӕ бавзӕрстай Антиохийы, Икони ӕмӕ Листрайы мӕ сӕр кӕй баййӕфта, уыцы ӕфхӕрд ӕмӕ хъизӕмӕрттӕ, цы фыдӕфхӕрд нӕ баййӕфтон, ӕмӕ мӕ ӕппӕт уыдӕттӕй фервӕзын кодта Хицау. Ӕниу Хуыцауӕн фӕндиагӕй цӕрын ӕмӕ Йесо Чырыстиимӕ иумӕ уӕвын кӕй фӕнды, уыдон се ппӕт дӕр ӕййафдзысты ӕфхӕрд. Фыд зӕрдӕтӕ ӕмӕ фӕлитойтӕ та кӕндзысты ӕвзӕрӕй-ӕвзӕрдӕр, Сӕхӕдӕг фӕсайды уыдзысты ӕмӕ иннӕты дӕр сайдзысты. Ды та цӕуыл сахуыр дӕ ӕмӕ фидарӕй цӕуыл баууӕндыдтӕ, уый хӕццӕ кӕн дарддӕр. Чи дӕ сахуыр кодта, уыдоны хорз зоныс. Уыимӕ сабибонтӕй фӕстӕмӕ ды зоныс сыгъдӕг фыст. Уымӕ ис дӕуӕн зонд раттыны тых, цӕмӕй Йесо Чырыстийыл ӕууӕндыны руаджы фервӕзай. Ӕппӕт сыгъдӕг фыст Хуыцауӕй разӕнгардгондӕй ныффыстӕуыд, ӕмӕ ахъаз у ахуырӕн, Багъӕды кӕнынӕн, раст фӕндагмӕ раздахынӕн, Хуыцауӕн фӕндиагӕй цӕрыныл хъомыл кӕнынӕн, Хуыцауы адӕймаг алы хуызы ифтонг ӕмӕ алы хорз хъуыддагмӕ дӕр цӕттӕ куыд уа, афтӕ.